Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, сез форсат тапшырын карыйсыз. Бүген без керамика студиясендә кунакта. Биредә оста куллы Эльвира Сибгатуллина эшли. Исәнмесез. Эльвира, бүген без сезнең белән нәрсәләр эшләячәкбез? Без бүген менә шундый матур савыт ясарбыз. Безгә су, балчык и гончарный круг кирәк була. Әйе, бу э, савытның бик үзенчәлекле һәм матур ясалган, үзегез ясадыгыз инде, әйеме? Әйе.
Әлеге һөнәр белән инде ничә ел шөгыльләнәсез? 2 ел.
2 ел.
Ярар, әйдәгез, башлыйк.
Без башта башлаганчы, э, балчыктан менә шулай итеп бүтән көч белән һава чыгарабыз.
Әйе, бөтен көч белән йимен. Моны эшләгәндә тагын да көчлерәк йимен. Моны эшләгәндә күз алдына кемне китерергә кирәк?
Бөтен көч белән хәзер уртага кисәкне атабыз. Бөтен көч белән йимен. Дөресме?
Теперь менә шулай итеп еще тагын да центрда тоже әкрәзрәк. Менә былай итеп тугры килә. И
тизлеккә бастырды. Безнең ике педаль бар. Газ.

Угу. Правда? Ага, я су... Ага. О, ну, я бы сказала сою. Әзрәк поджимаем, өскә күтәрәбез. Без конус чыгарырга тиеш. Әкренләп кенә өскә.
Әйе, тагын. Хәзер безнең су беткән саен тагын су атырга кирәк инде.
Суны гел кушабыз. Күбрәк Күбрәк җылмаеп, э, өскә Өскә күтәрәбезме? Әйе.
Мгм.
Вот, әйбәт, молодец. Мгм. Тагын кушабыз. Тагын Конус, әйе, конус Ә ул тигез туры бармаса, аны инде менә шулай итеп кул Кул белән белән итәбез.
Подправляем.
Мгм. Әйе.
Подушканы куйдың, әзрәк вперед, әйе, алга. И хәзер аска төшерәбез. все все все менә шулай итеп и все басабыз әйдә бас аска төшерәбез ул синең кул астында шулай итеп әйләнә и аска төшә без таблетка хәзер ясыйбыз дау формасында булырга тиеш әйе тагы ничә төшерәбез әзерәк суырабыз курыкма бас тагын ныграк басыйма китте китте китте әйе Әлвира, әйе. Ә син үзең һөнәрең буенча кем? Мин һөнәрем буенча инженер, ә күңел буенча керамика остасы. Менә бит.
Ничек төшәме? Так, төшә башлады, иә. Тагын.
Ачып карыймы?
Ого.
Тагын әзрәк. Менә моны безне туры туры итеп булырга тиеш. Әйе. Тагын әзрәк кулыңны өскә төшерәсең дә, куясың да и төшерәсең кул белән. Әйдә. Алга алга басыймы? Бас, әйе.
И тагын Ныграк бас. Менә болайрак.
Вот. Менә аска төшә башлады. Менә әйе дару формасына килә инде. Ачыймы? Ач.
Менә әйбәт. Сот. Әзерәк безнең э, бик зур булган дару формасы. Әмма әзерәк без аны җыеп алабыз. Әйе. Әзерәк скоростьны төшерәбез. Бас тормозга. Тормозга бастым.
Тагын.
Менә җитте. Хәзер без ясыйбыз центрны. Менә безнең центр. Әйе, уртасы.
Без
шулай итеп обнимаем. Кочаклыйбыз.
Кочаклыйбыз. Кул белән кочаклыйбыз. Бөтен җылыны биреп. Менә бу бармаклар менә монда куябыз и аска төшәбез. Кочаклыйбыз да. Кочакладык. Бармаклар җылысын биреп кочакладым. Хәзер ике бармак белән уртага Без эзләп кенәйме? Аска төшәбез, әйе. Дөресме?
Дөрес.
Тагын әзрәк сулыйбыз. Ага, уртага куйдык бармакларны. Хәзер әзрәк сузабыз. Әйе, әзрәк. Тагын әзрәк. Тагын. Болаймы?
Әйе, болай, болай.
Күп сузылмыймы? Юк, юк, әйбәт. Әйе.
Все. Эльвира, синең һөнәреңне менә гаиләңдә ничек кабул иттеләр? Гаиләгә бик ошый, балаларым минем монда килә, и булыша, клубта да эшлиләр. Ә ирем больше менә клубта ярата эшләргә. Клубта инде күбрәк эшли. Миңа клуб ошый. Чыннан да безнең Түбән Камада әлеге һөнәр белән шөгыльләнүчеләр бик остр инде, әйме? Ну, бар, без алар белән общаемся, бар ике хатын-кыз, но киңәшләрен биреп торасыз инде бер-берегезгә.
Менә бу кофеның бармагын әзерәк басса стенкага. Бастык. И шул белән жим белән өскә күтәрәбез. Ашыкмыйча гына. Ашыкма. Ашыкма.
Әкрен өскә күтәрәбез. Әйе, ашыкма. Угу. И менә монда өстә алар встречаются. Ага, бер-берсен каршы алалар, димәк, бармаклар. Әйе.
ашыкмыйча гына
телевизор караучыларга бик җиңел дип тоелса менә бик авыр икән бу эш
әйдә өскә күтәрәбез кулларны әйе әйбәт әйбәт әйдә өскә өскә менәбез ике кул да бергә өстә ага все молодец Все, булдымы? Тагын әле.
Тартабыз, тагын стенканы итәбез. Без башта цилиндрны чырга тиеш. А шуннан соң уже цилиндрдан уже форма придавать итәбез. Давай, тагын, конечно. Эльвира, ә менә балчык белән эшләү серләренә син кем өйрәтте? Мин э, э, Санкт-Петербургка, Мәскәүгә барып укыдым. А, шулай.
Анда инде нәрсәләргә өйрәттеләр? Менә э, савытлар гына түгел, башка әйберләр дә ясыйсың. Вазаларны өйрәттеләр. Э, аннан соң ручная лепка дигән ну, мастер-классын да уздырабыз. Шунда өстәлдә кул, кул белән ясыйбыз.
Мастер-класслар да үткәрәсең инде шулай бит? Әйе. Олылар белән дә, балачагы белән дә. Туган көннәрдә уздырабыз. Бик яратып йөриләр дип ишеттем инде. Бик. Сиңа да бик ошый. Миңа да бик ошый.
Искитмәле, шәя, тынычландыра. Тынычландыра.
Нәрсә бар. Хәзер әзрәк булышам сиңа. Турайтабыз. Чөнки уртада кул синең ятты. Рәхәтләнде. Рәхәтләнде. Менә хәзер шуны мисканы, мондый мисканы чыгарып, чыгарабыз хәзер. Кара. Әйе. Уртадагы кул әйе. Әзрәк не басабыз. Әз генә. Менә шулай. Әз генә, ям ашык мышык гына. Менә әкемдерләп, әкемдерләп, менә. Күрәсеңме? Ага, сузабыз димәк, инде Бу эштә.
Әйдә. Ә монсы торагына, әйе. Ул булыша гына.
Әйе, давай. Тартабыз, тартабыз. Мин әзрәк сиңа булышам, сулыйм. Булышмыйча булмый монда Эльвира. Киңәя бара буга инде. Әйе, кара ничек матур булып чыга. Су и кулларны күтәрәбез. Ну-ка, кара әле. Ничек син? Ис китмәле матур була. Хәзер суны җыеп алабыз и карыйбыз, безнең нәрсә килеп чыкты микән. Менә карале ничек матур. Хәзер стенкаларын тикшерәбез. Тагын әзрәк кенә, әзрәк кенә Сузырга тагын кирәкме? можно, да.
Ара, менә менә кул бу кул әзрәк. Менә хәзер ята. Булыша безгә ята менә. И открываем. Менә ничек. Күрәсеңме ничек? Ята, и безнең миска открывается очень. Ачыла. Давай.

Эльвира, безнең инде савыт әзер. Хәзер безгә нәрсә эшләргә кирәк булачак?
Без хәзер буйыбыз. Э, глазурь белән э, иштән дә, тыштан да ике слой глазурь салабыз. Киттек. Аннан соң рәсем ясыйбыз. Нинди технология буенча рәсем ясаячакбыз? Ә, Без э, шелкография дигән техника белән ясыйбыз. Без хәзер трафаретларны әзерләп куйдык. Шуларны төшерәбез.
Мондый савытлардан аннан соң ашап, эчеп булачак инде, әйме? Әйе, әйе. Әйе. Инде ул балчык Теге ис, ис чыгармый торган, җылыны тота торган булачак бит инде ме савытлар? Чәй бик э, тиз этот суный. Җылын җылын тора. Так, ике булды бу минем. Сразу кипсин. А, өченче тапкырда вот теперь. Все, потихоньку ясыйбыз Альбина. Технология буенча. Балалар да килә бу ярга тоже. Ярыймы ике слойма там? Юк. Эш технология буенча эш әйткән. Эш буенча. Ярар. Ә балалар ничегрәк ясыйлар менә? Аларга авырга туры киләме, ничегрәк менә? Ну, балалар менә больше, конечно, ручную лепку выбирают. Аларга менә шул ошый. Кул белән ясарга. Әвәләп, әвәләп, тыныч кына име? Анда борыннар, колаклар начинает Хвостики.
Аларга шулай кыса. Аларга болай шулай.
Ә олылар инде күбрәк гончарный крок ярата.
Салабыз глазурь. И менә шул төшерә торган порошокта әзерәк безнең менә целлюлоза. Әзерәк. Рәсем төшсен өчен. Шулай дип, генә салабыз әзерәк. Модалар өчен бармак белән, куллар белән яратам эшләргә. Шулай итеп болгатабыз. Чтобы крошек не было, комочков.
Тулысы белән эреп бетерергә тиеш инде. Ага, бөтен порошок шул глазурь белән бер масса булырга тиеш. Примерно. Суны Так, рәсем куябыз. Шулай иттереп күрсәтәм. Ике кул белән тотабыз әйбәтләп. Тагын, тагын тикшерәбез. Менә.

Күтәрәбез, ачабыз, күрсәтәбез. Әйдә.
Нәрсә була микән, ничегрәк? Субханалла, бигрәк матур.
Вишня, ой, не вишня, виноград. Виноград. Виноград булып чыкты. Менә нинди искитмәле матур.
Хәзер син. Хәзер мин.
Монда инде фантазиям ничек эшли, имә? Угу. Вот, шул стирканы әйбәтләп, бу күбрәк ал кулыңа. И да, әйбәтләп тор рәсемеңне. Угу. Угу. Торабыз, рәсем булса.

Ага. Угу, менә күбрәк җибәргән. Күбрәк ярамый. Угу.
Мешелка.
Җилек. Дуслар, безнең савытлар инде әзер. Менә минеке, чияләр, җиләкләр белән, ә бу Эльвираныкы.